Дуслар, мин авылда калам проекты безне бүген Минзәлә районына ук илтеп атты дисәм дә дөрес булыр, чөнки бүген без Әтрәкле авылында һәм бүгенге безнең героебыз эшмәкәр Фаттахов Салават исәнмесез. Исәнмесез.
Менә Салават монда инде без бик күп әйберне карадык, Монда сыерлар да бар, техника да бар. Монда ук сез ремонтлыйсыз шулай ук техниканы. Шулай бит бу каян килгән, ничек сез моңа ничек алындыгыз, ничек эшләдегез? Сөйләгез әле. Без бүген Әтрәкле авыл җирлегендә, авыл Заиковский хуҗалыгында. Безнең инде төп эшчәнлек, игенчелек һәм терлекчелек. Бүген көндә инде без 4140 пашня, 1200 баш эре терлек, 400 баш савым сыер. Хуҗалык турында әйтеп киткәндә инде, э, безнең бу фаттаховлар бу хуҗалыкта, бу авылда э, туып үскән, безнең бөтен нәсел шушы авылдан чыга. Э, э, минем бабам гомер буе шушы хуҗалыкта эшләгән, водитель булып, инженер булып, җитәкче булып, 96 елдан инде бу хуҗалыкта Минем әти эшләп килә. Э, мин шушы җирлектә туып үстем. Э, яңадан инде мин укырга кердем Казанга. Казанга укырга кергәндә бәлки минем уйда булмагандыр, мин монда кире әйләнеп кайтырмын дип. Укып бетергәч, мин шундый фикергә килдем, шушы җирлеккә әйләнеп кайтып, э, гаилә бизнесын дәвам итәргә. Салават сез авылдашларыгыз өчен, әтрәкле авыл җирлеге өчен менә шундый матур Сабантуй үткәрә торган урында ясап куйгансыз, монда музейда ачкансыз әле сез, әйме? Авылдашларыгыз белән мөнәсәбәтләрегез ничек? Авылдашлар белән мөнәсәбәтләр безнең яхшы. Безнең халык инде эшли безнең хуҗалыкта. Авылны ташламаска тырышабыз, вот үзебезнең көч белән ясадык. ял парка, төрле дәүләт программаларында катнашып, социаль объектларны яңартабыз, төзибез. Гомумән, авылыгызда кеше күпме сезнең?
Авылда безнең 110 хуҗалык. Ә яшьләргә килгәндә? Яшьләргә килгәндә, яшьләрнең бит инде бүгенге көндә авылда каласы килми, бәхет эзләп чыгып китәләр. Минем уйлавымча, яшьләрдә курку хисе бар. Авылда эш күп, Ял юк. Ләкин безнең хуҗалыкта 99 кеше эшли бүгенге көндә. Ә, шәһәрдәге кебек 8 сәгать эш көне, ә, 2 көн ял итәләр. Хезмәт хаклары яхшы, зарланышлык түгел.
Ә, Менә күпме ул зарланырлык түгел. зарланырлык түгел дип әйтәм дә мин хә- ни, хезмәт хакы. Мәсәлән, сыер савучы июнь аенда алды кулына 55 мең. Аның тормыш иптәше стройкада эшли, ул алды 40 мең. Гаиләгә 100 мең акча дигән сүз.

Трактор инде, мин. Сез, ну, сезнең тракторыгыз үзегезнеке шулай бит? Юк инде, колхоз. Э, колхозныкы менә Салаватның э, техникасы булып э, тора инде бу, әйме? Дәни авылда яшәү рәхәтме? Авыл рәхәт, әйе. Шәһәр әйтәсегез килмиме? Йо, авылда рәхәт. Менә монда Яршалы шәһәр якында гына. Еш йөрисезме?
Ара тирә инде, бик түгел.
Менә өйләнгәндә, әгәр дә хатыным минем авылда торасы килми дисәң, ничек Булырсың икән.
Кем белгән инде.
Димәк, синең шәһәргә күчү уйларың да бар. Юк инде, авылда калу инде минем. Сез өйләнгән шулай бит? Әйе, мин теге елны өйләндем, 2020 елда. Гаиләгез белән инде шушында Әтрәкле авыл җирлегендә яшисез. Әйе, шушы Әтрәкле авылында яшәп киләбез бүгенге көндә. Хатыныгыз кайдан? Хатын минем Казаннан була. Институтта укыганда таныштык.
Э, сез ничектер э, ничек булды ул менә э, яшь кызлар бит инде күбрәк шәһәргә тартылалар гомумән яшьләр хәзер авыл җирен бик өнәп бетерми ничек сез аны менә монда кайтырга бу җирлеккә алып кайттык ничек алып кайттыгыз
сере нидә моның сере нидә
без инде өч елга якын йөрдек үземнең булачак хатынны әзерләп килдем, әйтеп килдем, мин авылга кайтачакмын, шушы җирдә эшләячәкмен, шушы гаилә бизнесын дәвам итәчәкмен дип. Әйтергә кирәк, ул риза булды бу шартлар белән. Хәзер үкенмиме?
Юк, үкенми.
Матур итеп яшәп киләбез. Ә ул монда нәрсә белән шөгыльләнә?
Ул инде без бит КГФИда укыдык, экономическийда. Ул безнең экономист булып эшли. Шушы хуҗалыкта? Бездә әйтәләр инде, авылда эш бетми дип, ләкин менә ниндидер күңелле чаралар да барга тиеш бит инде яшьләр өчен, бигрәк тә яшьләр авылга кайтса. Сездә бармы нинди дә булса мероприятиеләр? Культурно массовый мероприятиеләр үтеп тора. Бездә ай саен дисәң дә була. Сезонлы эш беткән саен, яз көне, көз көне театрда чакырабыз, концертта чакырабыз, сабантуйлар үткәрәбез. Ай саен Менә шушы площадкада без үткәрәбез э, әтрәкле базары. Монда инде безнең э, үзебезнең продукцияне алып киләбез, күрше авыллардан үзләренең э, халык үзенең продукциясен алып килә. Сөт, сөт өсте, бал, каз. Җиләк җимешләре Җиләк килә башлады җимешләре. аларның да хәзер. Ага. Ә, Сез Салаватны ничек уйлыйсыз? Бу программалар бар, шулай бит инде. Квартираларда бирәсез, э, машиналарда бирәсез. Э, барыбер яшьләр бик авылга тартылмый. Моның проблемасы нәрсәдә икән? Яшьләрнең авылга кайтасы килми, минемчә. Э, алар өчен шәһәрдә күңел ачу чаралары күбрәк. Бәлки кайберләр уйлыйдыр, акча аз түләйләр дип. Ләкин безнең Хуҗалыкта алай түгел дисәң дә була, акчаны җитәрлек түлибез. Суббота, воскресенье ял итәләр. Пожалуйста, Чал безнең инде якын шәһәрләр Чаллы, Әлмәт. Рәхәтләнеп барып ял итеп, кинога барып, театрга барып кайтырга була, күңел ачып.
Менә сездә эшләүче халыкның, эшләүчеләрнең яшьләр ничә яшь теге уртача? Яшьләр безнең хуҗалыкта аз, ләкин алар бар. Безнең менә Шигәбиевлар нәселе бар. Аларның әтиләре эшләде, ха үзләре эшләр, аның үзләренә инде 40 яшьгә Малайлары әйләнеп кайтты шушы хуҗалыкта. Малайлары техникумны бетереп, Минзәлә техникумын бетереп, шушы хуҗалыкка кайттылар Заиковскига. Яшьләр агроном малай безнең. Аның әтисе гомер буе агроном булып эшләде. 50 ел быел пенсиягә чыкты әле хаман эшли. Ул әйлә, безнең нигә хозяйствога кайтты инде. Шулай ук әйтеп китәргә кирәк, безнең бит дәүләтнең программалары да эшләп килә яшьләргә. Бу подъемный. Менә безнең бөтен кайткан яшьләр алдылар подъемныйны Минсельхоз программы буенча. Шулай ук безнең авылда гына 36 өй дәүләт программасы белән төзелде. Өйләрне бирәләр һәм Монда кайткан яшьләр ким дигәндә 5 ел эшләргә тиеш. Шундый шул Әйе, э, алар белән инде безнең Минсельхоз контракт төзи. Алар 5 ел шушы хуҗалыкта, авыл хуҗалыгында эшләргә тиешләр. И тагын әйтеп китерә кирәк инде безнең үзебезнең сатып алынган өйләр бар. Без менә яңа специалист кирәк икән, служебный машина бирәбез, өй бирәбез. Бу сезнең шәхсән үзегезнең? Шәхсән үзебезнең.
Ага. Тагын менә теге елдан кереп китте инде безнең Мөслим белән Минзәләдә дә квартиралар алып куйдык. Авылда торасы килмәгән яшьләргә условияләр создав итәбез шәһәрдә торырга. Ого, димәк, әгәр дә сез э, яшь һәм сезнең эшлисегез килә икән, авылга кайтып торасыгыз килә икән, менә Әтрәкле җирлеге иң яхшы вариант, чөнки әле без э, мондый шартларны ишеткәнебез юк иде. Хәтта менә үзегез Казаннан авылга кайтканда, сезне күбрәк бизнес, акча эшләү тартып кайтардымы, әллә инде ул авылыгызга булган мәхәббәтме? Мин инде әйткәнемчә, шушы авыл җирлегендә туып үстем, шунда тудым, шушында укыдым, яңадан Казанга чыгып киттем. Минем инде мәхәббәт авылга, техникага ул әтидән килгәндер, кечкенәдән үземне алып йөрде. Мин инде мәктәптә укыганда ук каникул вакытында тракторда, комбайнда эшләп үстем. Шул мәхәббәт минем йөрәгемдә саклангандыр. Дуслар, шулай итеп безнең бу чыгарылышыбыз да ахырына якынлашты. Бүген без Минзәлә районы Әтрәкле авылында булдык. Салават, сездән кыска гына үгет-нәсыйхәт яшьләргә. Ә, яшьләрне инде без авыл җирлегендә көтеп калабыз. Бөтен шартлар да бар. Матур, күңелле итеп бүген көндә яшәргә була. Эшләп гөрләтеп. Мхм. Ә, Салават, ә, кунакчыллыгыгыз өчен безне каршы алып, менә шулай бөтен әйберне сөйләгәнегез өчен сезгә зур рәхмәт. Алга таба уңышлар телибез. Һәм инде чыннан да яшьләр безнең чыгарылышлардан соң авылларга күбрәк кайтыр дип ышанып калабыз.
Рәхмәт, сезгә дә уңышлар.
Рәхмәт.